Uri kuti kudiiko nenyaya yataurwa yonzi musi weSunday kune 1 million uri kufunga kuti kudii nayo 1 million yongoinda here? Nyaya ye 1 million handisi ndichapindura ndichapindura ndichishandisa mamwe mavhidhiyo ema- emumwe profeti une mukurumbira munyika yeZimbabwe ndoti mungonzwa yambiro yawapa uye kune maporofita ari kude mari ari kude mari 1 miriyoni maus dollar akomana iwayo mamiriyoni iwayayo ariyo kwaprofeti emanuel makandiwa saka vanoona vanodzungudza hanzi nyange wekwasatani vanoona n'anga zvamangwenda ngwenda vaya vari kutsvake mari vaya vaya yapo marii doti muone mavhidhiyo acho ese ari two ndichamaedita zvine unyanzvi doti muone profeti emanuel makandi wachitaura naprofeti kuda doti muone muone mundiudze kuti munofungei nemavhidhiyo nevhidhiyo iri randakupai iri kuti muri kusaidhi ripi raprofeti emanuel makandiwa here kana kuti raprofeti miracle paul Alright, kana paine anoporofita Okay, if anyone can prophesy, kana n'anga inoona or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni who gets to hear things from demons, right yes, toronga munogona kuuya pano musi wesande you can arrange that you come here on Handisi Sunday. kunamatirana.
We're not praying for each handiite other. zvinhu zviri difficult ndoisa Don't want chinhu difficult muhomwe things. I'll put something in my pocket. anenge andiudza kuti chii The one who can tell me what is in my pocket. ndiri kunobhorowa 1 million I will us go and dollars borrow one million.
1 US million One million.
pamberi pevanhu panapa And in ndosainirana front of all these people, we sign. maprofita don't just take those offers kune kunonzi kutsipikwa pane anenge akuda kutodirwa chipo chake chekuprofita i want to understand ndine maprofita andanga ndichitaura nawo hamene kuti vane nyayawo dzavo dzavanga vari kutaura kuti hazvanzi ah, zvichizoti zvichizoti da kuti ndikutaurirai maprofita kuti kwavani ndakuisira chingwa ndichiti uya utaure zvakati uh, ukasangwara unotsipikwa wapanzwisisa ka muprofita ari pasi pezwi rangu kune chinonzi kutsipikwa ukaona munhu aakushedza you must be wise handiti tira kuti maprofita mari kana uchitsvaga mari uh, uri muprofita pray to god god will give you if you're a pastor i want to believe that uh, tine maprofita vanoprofita in myself i want to believe kunyange hangu ini ndichibvunza hangu nyaya but ndine maprofita akawanda ndanga achitaura nawo makuseni vachiti uh, there is this thing there is this thing there is this thing uh, history yechiprofita muzimbabwe yakabva kure haina kutanga nhasi aa uh -uh. kana muafrica yakabva kure ende iri kuenda kure ende maprofita acharamba achiberekwa uh, i want to uh, understand kuti if you check with the prophetic history uchaona kuti kune vana vakatombozvarwa nemazuva matatu in the prophetic history i want to believe kuti if you want to check you see that kune mweya
kune vanodii vanodii vanoudzwa zvinhu namadhimoni nevanoprofita and they hear from demons okay

Jesu wakabva watorwa ndobva aendeswa pamusoro pegomo ndobva aratidzikwa guta vanzi ukuona guta iri saka ndoo nditaurirei kumaprofita vaya vanga vachindibata vaya vachinditi muprofita e, kune maoffers ari kuuya munyika umu kana uri muprofita ukadonhedzerwa chingwa uchinzi ita zvakati don't pick that bread he said and tempting offer

saka ndoda kutaura kumaprofita aise anga achindibata vachiti muprofita zvazvodai muprofita zvazvodai ndoda kuti ndikuyambire vakomana unotsipikwa chiprofita chine godo neshanje nditi ukandiona ini ndichiprofita ukaona ndisazogona kuprofita oziva kuti chipo chaenda chinoenda futi chipo chamwari akanzwisisa kamaprofita so ndati ndingotaura so that you don't uh, come on knocking nechibvunza nhai prophet and chii if you are a prophet you want to do gamble kune mamillions uh, emari not mathousands yeah. kune mamillions emari mapounds uh, kunana united states kunana uk maloto that if you were to use god's power we, we don't pick mathousands ma uh -uh. tinoenda kune mamillions

Eh, ini ndikakuisira mari apa ndokuti do this ukanotenga equipment yechurch kana stand yechurch that won't be church it will be a gambling house anditika so i want to tell to the prophets uh, who are coming to me vachiti tine nzara ndoziva kuti mamaprofita muchine nzara dzemari

1 million ndonoikwereta ndokupa
ndopauchaona kuti zvauri kunyeperwa iwewe kunzi vanhu vanoona kunzoo ndiri kudaidza chero n'anga inoona iri kuda 1 million They will definitely want one million. Zimbabwe, Zimbabwe yese.
In the entirety of Zimbabwe. Kana Nigeria ndo ndomuflyer ngawu. Even if he's in Nigeria, you can fly him in, let him come. Take your seats. waiti aitadza here kuchinja iwewe dombo kuita chingwa kana jesu waita aitadza here kuzvidonhedza paya paya so maoffers offers that might come your way prophets you need to be very careful anditika mari yenyu ichauya maprofita uh, inobva kuna mwari imimi namatai muri kwamuri ikoko God will going to bless you. I want to thank all the pastors and all the prophets who are doing this, whether uh, munonamata muri pasi pemuti, whether munamata muri mugomo, whether munamata muri muchiwakwa, keep on doing basa raMwari ramuri kuita rakanaka. Porofitai nyika, maporofita. Mushandire vanhu vanoda kubatsirwa and uh, use chipo chenyu kushandura magariro evanhu namagariro akanaka evanhu. Handitika, uh, I just want to warn you of tempting offers that shall come uh, your way. In the month of uh, March, I preached yesterday uh, that everyone need to be wise to run a good race of life. Anditika? Ehe, saka kune maprofita vaya vamwe vachiri kusimuka vamwe vachiri kukura uh, i want to warn you of tempting offers that will come yakambouya kuna jesu matempting offers jesus refused aikwanisa kuchinja dombo jesu simba racho anga anaro but akaona kuti tempting offer So munangwarira maporofita kune vamwe vanhu vanoita godo nechipo chenyu, munangwarira vanorota hope, munangwarira mafundisi uh, vari kunzwa izwi ramwari vachitauriswa, munangwarira kune vanhu vane godo. So when those people vachiuya kwamuri vanouya nemaoffers yekuda kukubira chipo chako. I'm telling you, ukangoenda dzimwe nzvimbo dzekuti uh, unonzi uya pano ukasvika ipapo unobva usarota kana chinhu nzvimbo idzodzodzo saka ukaona maoffers achiuya live vamwe vanhu vanenge vakuda pane anenge akuda kubira umwe chipo chake pane anenge akuda kutsipika someone so be very very careful chengetai chipo chenyu madhora emari achauya nyika ino ine mari kupfuura mari ine vanhu so if you are a prophet if you are pastor you want money whatever that you want to do in a ministry go in the mountain